Билләһи рахмәни рахим. Э, бүген безнең белән Фәнис хәзрәт Казан шәһәрләреннән килделәр. Ярдәм мәчетендәге булган имам хәзрәт э, укытучы менә шул э, күрмәгән халыкка Э, ишмәгән халыкка һәм дә сөйли белмәгән халыкка дәресләр алып баручы шәхес кеше шуңа күрә Үзе Фәнис хәзрәт менә Аллаһ Тәгалә аны э, күз күз э, карашын әйтик, э, күзләре аныкы күрми. Аллаһ Тәгалә испытать иткән шул менә авырлык белән Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирсен. Ул үзе күрми, шуңа күрә анардан без сорар сорыйбыз бер Э, насыйхат шул халыкка кайсылар чыннан да э, күзләре күрә э, акчалары бар возможностьлары бар менә коръәнне коръән укуны артка калдыралар һәм дә коръәнне мөселманнарның китабын өйрәнмиләр хәзрәт сездән бер ике насыйхат шул халыкка язакалла хәйр Әссәләмү алейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ. Аллаһу Тәгалә һәммәбездән дә разый булсын. Амин. Гамәлләребезгә игелек биреп, күбрәк изге гамәлләрдә булырга насыйп булсын. Амин, я Рабби.
Менә дөрестән дә күп халык Коръәнне аннарсың, аннарсың диеп, кырыйга чигәреп бара. Ә бит безнең тормышыбызны нәрсә белән күз алдына китерә була, монда бер мисал белән чагыштыру китерсәк урынлы булыр. Бер патша булган, ди, өч кешене үз янына чакырган да әйтә икән, Менә сезгә уңы пешкән яшелчә бакчасы, менә һәммәгезгә дә бер зур гына капчык. Тутырыгыз теләгән яшелчәгезне, капчыгыгызны тутырып кына китерегез, ди. Ярар, беренче кеше бик яхшы сыйфаттагы капчык алып килгән. Икенчесе ярты капчыкны яхшы итеп җыйган да шуннан соң кулына нәрсә эләкте, шуны салган. Капчык ны тутырыйм гына диеп. Ә өченче кеше тотканда таш тутырган. Барыбер мине патша бәяләп тә тормый, мин соңа калдым, нәрсә булса да ярамаганмы, ә үлчәсә дә, минем капчыгым авыррак булыр дип хәйлә кәрләнгән. Һәм өчесе дә бәяләү өчен патша янына килгәч, патша бу өч кешене тоткан да ялчыларына әйтә ди, Бу өч кешенең өчесен дә аерым төрмәгә бер айга бикләп куегыз, бернәрсә ашатмагыз, капчыкларыннан ашап яшәсеннәр, ди. Ә ни ди нәтиҗә чыга? Беренче кеше бик яхшы хәлдә чыккан. Әйтә, ди, әгәр дә патшаның бер түгел, ун капчыгы тулырга тиеш булса да, мин тутырган булыр идем, дип, тырыш, нәтиҗәгә ирешергә мөмкинлек булган. Икенче кеше ачлы-туклы хәлдә чыккан. Ә өченче кешенең нәтиҗәсе билгеле. Без нәрсәне аңлый алабыз? Минме, башкабызмы, тудык икән, Аллаһ Тәгалә безнең үз кулларыннан тормыш дигән капчыкны алуыбыз. Менә бүген уяндык икән, Аллаһ Тәгалә үз рәхмәте белән безне нинди хәлебездә булса да тормыш дигән бакчага чыгара. Ә инде бит сүзебезне әйтсәк, гамәлебезне кылсак, без үз капчыгыбызны үзебез тутырабыз. Ә Коръән укымыйча, хакыйкатькә күнмичә, Без бүгенге көндә таш тутыручыларга тиң булып калмыйбызмы? Ә мөмкинлегебез бар, җәмәгать. Капчыгыбызны беренче кеше шикелле яхшы сыйфатта тутырырга. Шуңа күрә хакыйкатькә омтылыйк, Аллаһ Тәгалә биргән рәхмәтләрдән баш тартмыйк һәм әйтмик, Миңа синең бүләгең кирәк түгел, үзеңә булсын бүләгең, дип әйтмик, ә Аллаһ Тәгаләнең булган бүләкләрен Кадерен белеп, алып, рәхәтнең кадерен күреп, якыннарыбызны бәхетле иттерик. Сау-сәламәт булыйк. Рәхмәт хәзрәт, җәзакумуллаһ хәйран.